תלמוד דף ל' בית ז עמוד בית, צוויי פינטלעך, בערך צען שורות פון אונטן, פיר שורות פאר די ברייטע שורות, כופר אחד והוד אחד וכו', א כופר חייב. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, און מיין די חודש'ליכע ספאנסער רבי שלום פייסיך ליכט לכבוד די תורה ונאמני ה. סאו אונז האבן געלערנט א יסוד. א איד וואס דורך זיין עדות'שאפט האט ער געקענט ארויסברענגען א געלט מוציא ממון זיין, און ער האט געלייקענט אין זיין ידיעה, ער האט געזאגט ער ווייסט גארנישט, ער וויל נישט א עדות זאגן, ער שווערט אויף דעם, דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד. אבער אויב איז שוין די לופט ארויס פון די טייערס, ער קען שוין נישט מוציא ממון זיין על ידו, למשל ווען איינער פון די עדות האט שוין געלייקענט, דאס זיין. שותפות מיט די צווייטע האט זיך שוין געענדיגט, אויב אזוי אפילו ער האט געשוואוירן פאלש איז ער שוין נישט חייב די קרבן עולה ויורד, פארוואס? ווייל זיין עדות'שאפט איז עניוועי נישט מוציא ממון, ער האס דאזענט האוו די פאוער מוציא ממון זיין, די חיוב קרבן איז נאר ענד אנלי ענד עקסקלוסיוולי אויב ס'קען מוציא ממון זיין. קרעקט. אויב ס'איז סתם א סטעיטמענט, ס'איז גארנישט, דאן איז נישטא די חיוב קרבן. ס'האט געשטאנען אין די משנה כופר אחד והוד אחד וכו' א כופר חי'. פרעגט די גמרא, השתא, אפילו ביי די פריערדיגע פאל פון די משנה ווען ביידע האבן געלייקענט בזה אחר זה, די תובעי כ כופרים, ביידע האבן געלייקענט, קומט אויס אפילו אויב די ערשטע וואלט מודה געווען וואלט זיין עדות נישט געהאלפן ווייל די צווייטע האט שפעטער געלייקנט. מיט דעם אלעם אמרס האסטו געזאגט הראשון חייב, די ערשטע איז חייב והשני פטור, די צווייטע איז אויף די הוק, פארוואס ווייל ווען די ערשטע האט געלייקענט האט נאכנישט די צווייטע געלייקענט, און דאס יענע סעקונד איז דער ערשטער'ס עדות'שאפט נאך געווען רואיג צו איינצומאנען געלט, מוציא ממון זיין, ווייל דער צווייטער וואס סטיל עוועילעבל עדות צו זאגן. מיט דעם אלעם האסטו געזאגט אז דער ערשטער איז חייב, דער צווייטער איז פטור. אויב אזוי כופר אחד, ווען דער ערשטער האט געלייקענט והודה אחד און דער צווייטער האט מודה געווען, אויב און דער עדות'שאפט פון דער כופר האט געהאלפן פאר דער תובע, מבאי דעתנו מיר זאגן אז דער כופר איז חייב, סאו זיי האבן געשמועסט אז יעדע חיוב קרבן איז נאר טאמער מ'זאגט עדות'שאפט אויף ארויסצונעמען געלט. ווען דער ערשטער לייקענט האט ער נאך געקענט עדות זאגן און ארויסנעמען געלט בעיסד אויף זיין עדות'שאפט, איווען דאו אחר המעשה איז קלאר געווארן אז אפילו דער צווייטער האט אויך געלייקענט און ממילא וואלט זיין עדות'שאפט אויף נאמבער וואן גארנישט געקענט מוציא ממון זיין. מיט דעם אלעם, בשעת דער ערשטער לייקענט איז דער צווייטער'ס עדות'שאפט נאך געווען עוועילעבל און מוציא ממון זיין, אויב אזוי איז דער ערשטער חייב א קרבן עולה ויורד. אויב אזוי איז זיכער ווען באמת האט די צווייטע געווען גרייט עדות צו זאגן, דער ערשטע האט געלייקענט, הי ליטערלי האט מפסיד געווען דער תובע ליטערל עכטע געלט, איז זיכער אז ער גייט זיין חייב א קרבן עולה ויורד. זאגט די גמרא לא צריכה, די משנה וויל אונז לאזן הערן רעדט זיך נאר דווקא א חידוש אז כגון שכפרי שניהם ביידע האבן געלייקענט די עדות אז זיי ווייסן נישט קיין עדות'שאפט, וחזר אחד מעיין והודה בתוך כדי דיבר. וויטין די סטעיטמענט האט ער גלייך אראטעזאגט און געזאגט תוך כדי דיבור אז ער וויל יא איידער זאגן די עדות'שאפט. והוא כמשמע לן און די משנ ל האט אונז צעהן דער חידוש די תוך כדי דיבור כדיבור דומה אז תוך כדי דיבור איז קאנסידערט אזוי ווי ס'איז as if דיס איז די ריעל עדות'שאפט היז וואוטינג די ארידזשינעל וואן און די יעצטיגע עדות'שאפט איז די ריכטיגע און ממילא קען ער איידער זאגן אפילו ס'איז וויטין די סמאל ווינדאו קען מען נאך עקסעפטן די עדות. די משנ ל וויל אונז נישט לאזן הערן אז דער כופר איז חייב ס'איז פשוט אז ער איז חייב די עיקר חידוש איז פון די משנה אז די צווייטע איז פטור איווען דאו ער האט ארידזשינעלי געלייקענט היות ער האט למעשה חרטה געהאט איטס גוד אינאף רבי סטעפאנסקי האט נאכגעזאגט פראם חסידישע ספרים איך ווייס נישט וועמען ער מיינט תוך כדי דיבור כדיבור דומה זאגט ער אז א מענטש שטייט ביי שמונה עשרה און ער האלט אינזין די קאפ פארט אים אינמיטן רפואיני טראכט ער וועגן ביזנעס און אינמיטן ביזנעס טראכט ער וועגן רפואיני תוך כדי איז ליטערלי אזוי ווי דיבור, אז טאמער האלטסטו אינמיטן דאווענען, תוך כדי, אין מידל אוו די תפילה, איז דיבור, איטס קאנסידערט די פול פלעדזשד דיבור, און וואסערע פנים האט א דאווענען ווען מען רעדט וועגן חרוסת און מען איז ביזי מיט די מרור, ס'האט נישט קיין פנים, מען רעדט וועגן רפואה עיני און מען איז ביזי וועגן פארן קיין ארץ ישראל, תוך כדי דיבור כדברי דומ. זאגט די גמרא בשלמה לרב חיסדא גאנץ שייך לויט רב חיסדא דמוקא לא להי', מפרש די ערשטע חלק פון די משנה, ווען כף ישניים כאחד, כרבי יוסי הגלילי וואס ער האלט אז מען קען מצמצם זיין, ס'קען זיין ביידע זאלן זיין עקזעקטלי אט א ספליט חלק פון א סעקונד, איז ריישא, די ערשטע חלק פון די משנה ווען ביידע האבן געלייגט און צוזאמען, לערנט אונז די משנה אז אפשר לצמצם, ס'איז א גרויסע חידוש, נישט יעדע איינער האלט אזוי, ווי סייפער איז צו כלעשמען און סייפער לאזן צו הערן די אנדערע הלכה, די תוך כדי דיבור דא מוז איך פארשטיין פארוואס ווי האב דיס הלכה ספליט אינטו טו, איטש וואן מיט זיין עקסקלוסיוו חידוש.

כפירה איז כפירה ווען ביידע האבן געלייקענט, אין אדער ווארדס דער צווייטער האט געלייקענט מתוך כדי דבר פון וואס דער ערשטער האט געלייקענט, אזוי ווי דער ערשטער פאל רעדט זיך, סאו דער משפט זאגט אז אויב דו האסט ביידע לייקענען, דאמאלס קען מען עס מצרף זיין ס'זאל זיין אזוי ווי איינס און מ'עט מחייב זיין דער צווייטער בשביעת רעדות ביקאוז איט וואס קאמביינד. אבער אבל כפירה והודאה ווען איינער לייקענט און איינער איז מודה, איין מלא, קען זיין מ'קען עס נישט מצרף זיין ווייל ביי דער פאל דער דער דיבור פון דער צווייטער די הודעה קומט מבטל זיין דער ערשטער'ס עדות'שאפט זיין כפירה. דאס האבן מיר נאך נישט געהערט אז דא זאל מען אויך זאגן תוך כדי דיבור כדיבור דומי, כ ק מהר ש מלאנד מיט אים מיילן די אנדערסטע טענה הערן, יא די הלכה איז תוך כדי דיבור כדיבור דומי אפילו ווען יו אר מערדזשינג טו דיפרענט פלעיווארס די כפירה מיט הודאה. געשטאנען די משנה, הוי שתי כתאי איידעם, ס'איז געווען צוויי סעטס פון איידעם, כף רו הראשון ואחר כך כף רו השני', דער ערשטער האט געלייקנט, דער ערשטער סעט פון איידעם האט געלייקנט און נאכדעם האט דער צווייטער סעט געלייקנט, זענען ביידע מחיוב צו ברענגען א קרבן, פארוואס? ווייל יעדע איידעלשאפט האט געקענט מוציא ממון זיין, דעי ווער אלל א קוואליפייד סעט פון עדות וואס האט געקענט מוציא ממון זיין, אין אדער ווארדס, די עדות איז געווען ראוי צו ווערן אקסעפטעד אין בית דין, איטש וואן אן איטס אוין מעריט, כמות יעדע כת האט געקענט מוציא ממון זיין, ממילא דארף מען ברענגען א קרבן ווען ער לייקנט. זאגט די גמרא בשלא משמיעתא איז חייב, גאנץ עכט פארשטיי איך די צווייטע סעט זאל זיין חייב א קרבן, דכפרו ליה ראשונה, למעשה די ערשטע סעט האט געלייקענט, קומט אויס יעצט איז נישטא קיין אנדערע עדות חוץ פון זיי, סאו זייערע כפירה איז וואס איז מפסיד ממון פון די טבעיה אז ער גייט נישט קענען איינמאנען, אבער אלו ראשונה די ארידזשינעל גרופ וואס האט ערשט געלייקענט, א מאי פארוואס זאל ער זיין חייב? אלס מ א ער האט געמאכט שאדן פון געלט, למ ג למד א, הוא קיים משניות, נאך אלס דא א צווייטע סעט פון עדות וואס עט דיס פוינט האט נאך נישט געלייקענט, אויב אזוי די תבעית קענט איינמאנען בעיסד אויף די צווייטע עדות'שאפט, סאו די ערשטע סעט'ס לייקענען מאכט נישט שאדן קיין געלט, וואלט די ערשטע סעט געדארפט זיין פטור פון א קרבן, פארוואס זאגן אונז אז די ערשטע סעט איז אויכעט חייב א קרבן? ווייל לכאורה איז דאס א חידוש, ווייל איווען דאו די ערשטע קעט די ערשטע כת איז בעצם ראוי להוציא ממון, אבער היות ס'דא א צווייטע כת ס'איז דאך דא איינער אנדערש אויף וועם זיך צו פארלאזן, הייסן זיי נישט אזוי ווי ריעם להוציא ממון און ממילא איז ער זיי פטור, און היות וואס די צווייטע קט איז די אחריות נישט אויף די ארידזשינעל קט, דער אף די הוק. נאו און מסברא חיצונה וואלט מען געזאגט, היות די ערשטע זענען ראוי און זיי, מ'האט זיי געבעטן איידער צו זאגן, זיי האבן געלייקענט, לכאורה זאלן זיי זיין חייב, וויי? ווייל ס'איז דא א צווייטע קט וואס האט עס מיט זיי. סאו יארן צוריק איז געווען אין ווארשע א איד א גרויסע עושר א גרויסע ריעל עסטעיטניק מיט פארדינגען א דירה פאר א אלמנה און פארשטייט זיך אזוי ווי רוב מעשות גיין די אלמנה האט נישט באצאלט האט ער זי געווארנט אז פאר וועסט נישט באצאלן א לייף דיל עוויקט יו כ'האב דיך דארפן ארויס לייגן אין גאס ס'האט מען קומען עסקנים צו ער געווען א גערע חסיד זענען קומען צו די עסקנים צו די אמרי אמת זיין רבי און געזאגט אז ער גייט ארויס ווארפן א אלמנה אויף די גאס האט האט די רבי אים אריין גערופן די רבי זאגט ניין די ווייסט זי איז א אלמנה ווי קען מען ארויס ווארפן א אלמנה זאגט ער דאס באצאלט נישט וואס זאל איך טון. האט דער רבי געזאגט, ס'איז א אלמנה, ביסט מחיוב צוצוהעלפן. זאגט דער רבי, ס'איז טאקע אזא מורא'דיגע מצוה, מ'דארף טאקע מאכן א אפיעל, איך וועל, I'll chip in even more than everybody else, איך וועל טון די מערסטע וואס איך קען, אבער פארוואס די גאנצע אחריות נעמען די גאנצע זכות פאר מיר אליינס, I can't be so greedy, I wanna share, spread the wealth, ספרעדן די מצוה. האט דער רבי געזאגט, ניין, יא, ס'ליגט ממש אינגאנצן אויף דיר, דער אייבערשטער האט דיך צוגעשטעלט די אחריות די מצוה איז א סימן דער אייבערשטער וויל דאס האבן פון דיר, דאס איז דיין תפקיד, ס'ליגט אויף דיר, מ'האט דיך מזמין געווען, נאו יעדער איינער אין זיין אייגענע לעבן אמאל איז דא איינער איז אים שולדיג געלט און ער האט נישט צו באצאלן און ער ווייסט אז ער האט נישט צו באצאלן, ער ווייסט ער איז א ארעמאן און ער איז ראוי צו קוואליפייען פאר תומכי שבת. אבער פארוואס איז עס מיין אחריות? וואס בין איך שולדיג? איך דארף מאכן, ביזנעס איז ביזנעס, חסד איז חסד, צדקה איז צדקה, מיש נישט צוזאם די צוויי זאכן. איך בין נישט דער, אבוויעסלי איך בין נישט דער וואס זאל מכריע זיין, אבער דארף פרעגן דעת תורה וואס איז טאקע די ריכטיגע זאך, קען זיין דאס איז די רצון השם, אפשר דארף מען פארקוקן אויף דער גייסטן, האסט יו אר טאקע ווערי נייס טו אים, האסט אים געהאלפן, אבער קען זיין דאס איז דיין תפקיד, אפשר רעכן עס אראפ פון מעשה געלט, אסק יור לאקעל ארטאדאקס ראביי וואס צו טון דערמיט, און אזוי זאלסטו טון, אבער מען דערציילט אז דער וויזשניצער רבי ר' מאטעלע פון מאנסי, פלעגט ער ווען איינער האט אים צוריק געצאלט געלט פון א הלוואה האט ער נאכאמאל געגעבן מעשר, אין אדער ווארדס ער האט זיך בעיסיקלי מייאש געווען פון דעם וואס ער האט געיאגט זאג איתך מאיר, ער האט זיך מייאש געווען פון דעם וואס ער האט געבארגט די געלט, הי טאק איט פאר גיווען, יענער גייט לכאורה נישט צוריק צאלן, ער האט יא צוריק באצאלט, האט ער פארדינט נאכאמאל געלט האט ער נאכאמאל געגעבן מעשר, אבער אונז בלייבן דא ביי די קשיא פאר היות די.

צו קישן, איינס נאכן צווייטן, נוסח סאטמאר, דער רבי הייבט אויף און ער קישט, דער רבי הייבט אויף און ער קישט. אבער כ'טוה דא שטייט דא פאר א פארלעגנהייט, וואס טוה איך דא? סאטמאר רבי יעדער קישט, מיין טאטע זיצט דא, ביי אונז קישט אין באבוב איז עס א נאו נאו, אין באבוב קישט מען נישט, וואס טוט מען? סאטמאר רב האט מרגיש געווען, אה, דו דארפסט נישט. נעקסט. אה, די דארפסט נישט. נעקסט, יא נעקסט. סאו רעדט וועגן קישן פון גערער רב, איך מיין אז ער וואלט אויך אזוי געטון. סאו אמר רב ווידער, הכה מאי עסקינן, די משנה רעדט זיך גאנץ שהותו שניה בשעת כפירה ראשונה, אז די צווייטע סעט, בשעת די ערשטע סעט האט געלייקענט, קרובים בין שסייען, שוואגערס, זענען אויך אסור עדות צו זאגן איינער פארן צווייטן, איווען דאו זיי זענען נישט קיין בלאד רעלאטיווס, היות די ווייבער זענען רעלאטיווס, זענען זיי אויך נישט ראוי עדות צו זאגן, סאו די צוויי סעטס, די צוויי עדים פון די צווייטע סעט, האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס? אויב אזוי קענען זיי נישט איידער זאגן צוזאמען. בשעת'ן לייקענען איז די ערשטע סעט געווען די איינציגסטע וואס האט געקענט איידער זאגן, סאו די ערשטע סעט לייקענט, די צווייטע סעט איז פסול'ע איידערס, די אנלי וואן דעטס קוואליפייד איידער צו זאגן וואס די פירסט סעט. עט דעט פוינט איז מיט זייער כפירה האבן זיי געקענט שאדן מאכן פאר די טערוויע. זיי האבן געקענט קאליע מאכן וועגן אים, וועגן זיי לייקענען גייט ער נישט קענען איינמאנען ממילא זענען זיי מחיוב הקרבן. נאו איווען דאו לכאורה איז נישטא קיין שום חידוש פון די משנה ווייל דאס איז א פשט אז ביידע סעטס גייען זיין חייב ווייל בשעת'ן כפירה פון איטש אוו דעם איז נישט געווען קיין אנדערע סעט פון איידים אן זיי, מיט דעם אלעם איז עס נישט קיין איז עס נישט שווער פארוואס ווייל מען רעדט וועגן אין שעשאיען גוסס הויז מען רעדט אז בשעת זיי האבן געלייקענט דעי ווערענט עט די בעד סייד פון זייערע ווייבער די ווייבער האבן געהאלטן ביים שטארבן ווייס נישט צו דארף זיין ביידע צו ס'איז גענוג איינע פון זיי אבער די ווייבער זיי האבן געהאלטן ביים גוסס'ן געהאלטן ביים שטארבן בשעת זיי זענען געווען אין בית דין און געלייקענט אז ער ווייסט נישט קיין עדות שארט איז די חידוש פון די משנה מאי דטעמא, איך וואלט געוואלט מיינען ווען נישט די ווערטער פון די משנה אז רוב גוסס'ן און למעשה רוב מענטשן וואס זענען גוסס גייען שטארבן און ממילא בשעת די גסיסה איז כאילו ער איז שוין טויט, אויב אזוי איז די צווייטע סעט ראוי איידער צו זאגן ווייל עט דיס פוינט זענען זיי שוין מער נישט קאנסידערט קרובים איווען דאו די ווייבער לעבן נאך אבער היות זיי גוסס'ן אויב אזוי זאל דער ערשטער כת זיין פטור פון דארפן ברענגען א קרבן, כמשמע לאמעך די טענה הערן, ניין זיי זענען מחיוב אין א קרבן.

ממש אזוי ווי א לעבעדיגע מענטש, לאמיר זאגן דער גרויס איז, איי דאנט נאו איף איטס פיזיקלי פאסיבל, אבער אויב איז ער מקדש א פרוי, גייט ער זי מחייב זיין מיט יבום, מיט חליצה, וואטעווער איט שוד בי, הייסט אז ווילאנג דער איז א ביטינג הארט ביט, הייסט ער א לעבעדיגער מענטש, סאו מ'דארף זיין קעירפול ליטערלי נישט צו טאטשן א מענטש אין דיע סעקונדעס, ווען א מענטש איז א גוסס, גייט מען זיין חייב אלץ א רוצח, איווען דאו רוב גוססן למיסה, מ'האט מקרב געווען די מיסה פאר א סעקאנד, האט א דין אזוי ווי א רוצח, כ'גיב נישט דא אריין, אבער סתם פאר אינטערסאנטשאפט. אבער די די לעצטע פאר טעג בין איך געווען אויף א קאל אין א געגנט, און געווען א אַכט סעווענטי עיט יער אולד, וואס די טשיף קאמפלעינט איז געווען דיזי, די קאל איז אריינגעקומען אלס דיזישאפטן, האט מען ארויף געלייגט אויף די מאנער האט מען געזען אז ס'דא א בלאקידזש, און איינמאל יעדע פאר מינוט, ליטערלי, די אויגן האבן צוריק געראולט, די מאשין האט געוויזן פלעט ליין, דאס הייסט נאו הארט ביעט וואטסאועווער, קארדיעק ארעסט פאר אפאר סעקונדעס, און זיך צוריק אויפגעוועקט. ס'געווען א גאט ער האט געהאט א פעיסמעיקער דער האט מאלפאנקשענט אויף אזוי ווייט אז אין שפיטאל האט מען אפילו אנגעהויבן סי פי אר פאר מינוט סאו ס'איז דא די די זאך פון רוב גאסן למעשה באט יו קען סטיל געט אוט אוו איט סאו דא זעהן מיר דא ממש די זאך ווילאנג דער איז א הארטביט איך ווייס נישט וואס גייט זיין צום סוף דער איז א הארטביט ער איז נאך א לעבעדיגע מענטש איי טינק איז דואינג פיין די אייבישטער זאל זאל האבן א גאנצע רפואה זאגט די הייליגע משנה. דער תובע זאגט פאר צוויי עדים, משביע אני עליכם, איך באשווער ענק, יו בעטער קאם מיט די בית דין, אם לא תבואי, טאמער עטס קומטס עטס עטס נישט קומען, איז צו דיני און עדות זאגן שיש לי ביד פלוני, יענער איז מיך שולדיג פקדון, איך האב עפעס געגעבן צו באהאלטן ביי אים, איך האב אים געגעבן מיין קאר, געפארקט ביי אים, אדער ס'איז סימס יד, דאס איז פון די ווערטער וואס וואלט באלאנגט אין כגוונא, ס'איז שווער ארויסצוזאגן, קיינער האט נישט קיין אנונג וואס ס'מיינט, אבער סימס יד איז בעיסיקלי א הלוואה, איך האב אים געבארגט געלט. ווי גזל ווי אבידה, ער איז מיך שולדיג געלט, באטטעם ליין, זאגן די עדים, שוויר שאין לי עדין לכו עדות, א דזשענעראל שוויר, ער איז, אונז ווייסט מען גארנישט קיין עדות'שאפט וועגן די געלט וואס, דיין געלט וואס ליגט ביי יענעם, קען וואס זיין געשוואויגן, שוואוירן פאלש, אבער אויף פיר פינעף זאכן, די משנה האט ארויסגערעכנט פיר פינעף זאכן, באט די לשון וואס זיי האבן געזאגט איז, אונז ווייסט מען גארנישט קיין עדות'שאפט, אין חיובין אלא אחת, ס'איז איין כפירה, זיי ווייסן נישט קיין עדות'שאפט נאר איין קרבן. טאמער אבער האבן זיי אויסגערעכנט שביעי שאין ליודעין את שתי אשתכו ביד פלוני, פקדון, שימת יד, וגזל ואבידה, דאן מוז חיובין על כל אחת ואחת אויף יעדע איינס וואס זיי האבן אויסגערעכנט וואס זיי האבן געלייקענט, יעדע איינס איז א סעפרעט איסור. טאמער האט ער טבעי געזאגט משפיע אני עליכם לא תביאי ותעידי, טאמער עטס עטס נישט קומען איידער זאגן שתי אשתי ביד פלוני, פקדון, חיתון, שעורין, וקיסמין, ווייץ פון גערשן פון האול וויט פון כוס מען איז ספעלט רייט איז זאגן די איידים שביעי שעיין אן יוידן לכו עידות אונז ווייסן גארנישט זיי האבן געשוואוירן פאלש איינמאל איין חיובן אלא אחת עס איז א דזשענערעלייזד שביעי טאמער האבן זיי געזאגט שביעי שעיין אן יוידן לכו עידות שיש לכו ביד פלוני חיתן און סוערים וכוס מען זיי האבן אויסגערעכנט אלע עשרת בני המן חיובן על כל אחת ואחת זענען זיי מחיוב אן איטש ענד עווערי וואן. טאמער האט איר געזאגט משביע אני עליכם לא תבואי ותעידיני שיש לי ביד פלוני אז יענער איז מיך שולדיג נזק וחצי נזק, סאו נזק איז ווען דיין חבר האט דיך מזיק געווען בידיים דארף ער צאלן נזק צער ריפוי שבר און בושה די פול דעמעדזש וואס ער האט געצאלט, חצי נזק איז ווען יענעם סתם בהמה האט דיך מזיק געווען איז א קנס לכאורה חצי נזק נאר א האלב, תשלימי כפל איז. כפל אויך א קנס תשלים אברך משא ואתה א קנס ושל אנס איש פלוני את בתו אז יענער האט מאנס געווען זיין טאכטער סאו דארף ער באקומען א פרייז וואס די תורה האט באשטימט פאר דעם אי פיתו את בתי האט איבערגערעדט זיין טאכטער צו טון א עבירה איז דא די קנס פון חמישים שקל כסף ושל היכני בני מיין זון האט מיך געשלאגן אבער אן א חבירה סאו יענער איז נישט חייב מיסות דאס איז א מאנעטערי פעימענט וואס די זון דארף באצאלן ושל חבל בי חברי מיין חבר האט מיך חובל געווען, ער האט מיך געמאכט א וואן וועי שהידק את קדישי, ביום הכפירים די יום כיפור גייט ארויף קיין סיי אויף די חובל בי חברי, סיי אויף די אנצינדן די פייער, איז הלכה ראי איילי חיובים גייט ער זיין חייב בדין שביעית סועדות. איבעאיל די האבן א ישיבה געפרעגט א שאלה. משביע איידעי קנס. איידעם וואס האבן געזען יענער איז געטון א מעשה וואס ער איז שולדיג יעצט א קנס פאר דעם צו באצאלן, נישט קיין דין ממון, און ער איז שולדיג יעצט שביעית סועדות, און זיי לייקענען, זיי זאגן זיי ווייסן גארנישט. זענען זיי מחיוב א קרבן אדער נישט? ווייל די סברא ער זאל נישט זיין א חייב א קרבן ווייל ס'איז דא א כלל מודה בקנס איז פטור סאו ס'איז נישט קלאר אז די נתבע וואלט געווען חייב וועגן זיין עדות'שאפט הי העז א אוט אוו דזשעיל קארד ער קען מודה זיין הי וואלד בי אף די הוק סאו אליבא דרבי אלעזר ורבי שמעון לא תבעו לך איז זיכער נישט קיין שאלה די אומן וואס רבי אלעזר ורבי שמעון זאגט אין בבא קמא ווען מ'רעדט דארט וועגן קנס ווען נתבע האט קנס וואס די נתבע האט קודם אליינס מודה געווען אז ער איז טאקע שולדיג. אי ואי איידעם ווי הוא אידי, אז אפילו דער מענטש האט זיך שוין מודה געווען אז ער איז שולדיג, סא לכאורה וואלט ער געווען פטור. מיט דעם אלעם האלט רב לוזי ברב שמעון אויב איידעם גייען אנקומען נאכדעם און איידעם זאגן אז ער איז חייב, גייט ער זיין חייב. עס קומט אויס אז די איידעם האבן געשוואוירן אויף די חיוב פון קנס און זיי האבן געלייקנט זיי ווייסן גארנישט זענען זיי מחיוב ווייל ער האט נאך אלץ געקענט מחייב זיין, האסט אים יעצט קאליע געמאכט עקשועל מאני, סא דאס איז נישט קיין שאלה, ס'הייסט זיכער ריעל מאני. טיט די בויעלעך ווען נענען די שאלה אלי' בי די רבנן דאמרו וואס זיי זאגן מודה בקנס ואחר כך פרו ידים פטור איז אויף די אוק היות די תובע האט אים באשוואוירן פאר ער האט מודה געווען אויב אזוי איז זיי האלטן אז טאמער גייט ער שפעטער מודה זיין גייט ער זיין פטור ווען די איידעם האבן עדות זאגט אימידיעטלי וואלט ער געקענט מוציא מאמין זיין צו דעם לכאורה וואלט ער יא געקענט איינמאנען אבער ס'דא א צד צו זאגן אז די שביעת העדות זאל נאך אלץ אנגיין ווייל ער האט גורם געווען א הפסד ממון אבער פון די אנדערע זייט היות מ'רעדט דא וועגן א קנס וואס האט די עביליטי מודה צו זיין און צו זיין פטור, אויב אזוי איז עס א שוואכע הכחשה, איטס אפ אין די עיר, ס'איז נישט קלאר טאמער גייט זיין חייב אדער נישט, קען זיין אז ס'זאל נישט הייסן די מנין פון קנס זאל נישט הייסן קיין תביעת ממון גמור און מילא זאל נישט זיין חייב הקרבן. נאו, די גמרא האט געפרעגט די שאלה לויט די חכמים וואס קריגן זיך מיט רבי אלעזר ברבי שמעון, אבער די גמרא גייט זאגן אז אפילו לויט די חכמים איז די שאלה נאר נאר עקארדינג צו א דיפרענט מחלוקת, ורבנן דהוסם, די רבנים פון בבא קמא וואס פטר'ן ביים מודה בקנס, ואחר כך באו העדים, כמאן סבירא ליהי, ווי וועמען האלטן זיי לגבי א צווייטע מחלוקת ווען איינער באשווערט א עד אחד, ס'האבן זיי נעכטן געשמועסט אז א דבר הגורם לממון הייסט ממון אדער נישט, א עד אחד וואס די גאנצע כח סך הכל וואס ער קען טון איז מחייב זיין די צווייטע מיט א שווייה, טאמער ער גייט נישט וועלן שווערן גייט ער באצאלן, הייסט דאס א מוציא ממון אדער נישט? ער איז גורם לממון, ער וואלט באצאלט. יעצט אויב מען האלט אז לגבי דבר הגורם לממון איז אזוי ווי דא ער קען ליטערלי קען ממון דאמר און האלט אזוי ווי רב לוזי בן ר' שמעון איז זיכער ביי קנס אז די איידים הייסן היות ער קען מוציא ממון זיין גייט ער זיכער זיין חייב א קרבן עולה ויורד ווייל למעשה קענסטו מוציא ממון זיין סאו אילאי מקח רב לוזי בן ר' שמעון דא הכי וואס האלט דא לגבי איידי קנס הוא כומר רב לוזי האט דאך דא געזאגט אז דבר הגורם לממון קען ממון דאמר אז אפילו עס איז נישט קיין דירעקט חיוב אבער עס איז א גורם לממון איז שוין גענוג מחייב צו זיין א ממון, אויב אזוי ווען ער מאט אים קנס, איווען דאו ער קען מודה זיין און זיך פטר'ן, אבער די פאקט אז ס'דא עדות אויף די חיוב קנס הייסט נישט אזוי ווי א פול פלעדזשד עדות געמיר אים מחייב צו זיין זיכערהייט, אבער מיט דעם אלעם קען זיין אז נאכדעם וואס די נתבע גייט נאכדעם וואס ער גייט עדות זאגן וואלט ער באצאלט, אויב אזוי איז די ידיעה נישט שוואכער ווי איינער וואס איז גורם א פעימענט דורך א עד אחד, איז קלאר אז איידער קנס און זיי האבן געלייקענט פאלשע הייטע זיכער חייב קארן, פארוואס ווייל דו ברענגסט צו למעשה ביסט א גורם לממון אלו, אבער מען קען דאך אלץ טראכטן די שאלה ווען איינער באשווערט איידער קנס נאר לויט חכמים בבא קמא וואס פטר'ן ביי א מודה בקנס איווען דאו איידעם זענען שפעטער געקומען כרבנן דהכי האלטן זיי אזוי ווי די חכמים אין שביעות תאמרו וואס זיי האלטן אז דבר הגורם לממון לאו כממון דמי איז יעצט די שאלה אזוי מאי וואס וועט זיין די הלכה לגבי איידער קנס בשעת דער נתבע האט נאכנישט מודה געווען כיוון די עילוי מודה מפטור, ווען ער וואלט מודה געווען he would be off the hook forever אפילו איידעם קומען שפעטער, אויב אזוי לאו ממונין ככפר ליה, איז עס נישט הייסט עס נישט קיין ממון הייסט עס נישט קיין געלט, אויב אזוי היות זיי זענען נישט מוציא ממון מיט זייער געלט זענען זיי פטור מקרבן, אדער אוידער מודה קען זיין השתא מיה לא אוידער at this point ווען די איידעם קומען רייט אוועי האט ער זיך נאכנישט מודה געווען קומט אויס ער איז ממש מפסיד געלט, אויב אזוי זאל עס הייסן אזוי ווי ממון גמור און מען זאל זיין חייב. זאגט די גמרא תשע מ, קום איך על די פושע זיין די שאלה, אונז האבן געלערנט משפיע אני עליכם, אויב איך באשווער ענק אם לא תבואי ותודיני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק און די משנה רעכנט אויס א גאנצע באנטש פון זאכן, זענען זיי מחיוב צו באצאלן זענען זיי מחיוב מיט א שוויו, עד כאן המשנה. נאר לאמיר טראכטן, וואו חצי נזק? קנסי, און זעהן מיר אז איידער קנס, איינער באשווערט איידער קנס צו זיי לייקענען, זיי שווערן פאלש, זענען זיי חייב א קרבן, זעהן מיר אז אפילו ביי קנס איז מען מחיוב א קרבן. זאגט מרן ניין ס'איז נישט קיין ראיה ווייל קען זיין כי מאן דאמר פלגין נזקין ממון עס איז דא א מחלוקת צי חצי נזק איז ממון אדער קנס, קען זיין דאס קען גיין לויט די שיטה וואס האלט אז פלגין נזקין ממון פאר דעם ביסטו מחיוב. זאגט די גמרא הני כ למאן דאמר אין פלגא נזקין ממונין, ביסטו גערעכט, איך טאקע איך האב נישט קיין ראיה פון אונזער משנה ווי אז איידער קנס איז א מחיוב אויף כפירת ממון בשבועה, די שאלה בלייבט ווייטער אן איטס פלעיס, אבער אלא למאן דאמר קנסות דער וואס האלט אז חצי נזק איז רעגולער קנס, מאי קא למאי, לכאורה וואס איז די שאלה פון בני הישיבה אויב דאס פון באשווערן וועגן קנס, לכאורה שטייט אפען אין די משנה אז מען לייקענט חצי נזק איז אים מחיוב אז אויב איז אויב א קנס זעהסע מען איז מחיוב. ס'האט זיך געווארעט די משנה רעדט זיך וועגן חצי נזק צרורות, א בהמה וואס גייט אין די גאס, עס געשעהט אסאך מאל אויף די הייוועי, יא מען פארט און עפעס א צווייטע טייער כאפט אריין א שטיין אין די טייער, ס'פליקט און ס'שיסט אויס דיין ווינדאו, ס'טראכט פון די עלעפענט וואס וואקט אין די גאס און פליקט א שטיין און ס'מאכט דעמעדזש, היינט איז געווען אין אין איינע פון די מדינות כ'דענק נישט ווי, א עלעפענט וואס איז אריינגעגאנגען אין א גראסערי סטאר, ליטערלי די רוקן האט געטאטשט די דאך און ס'האט געמאכט ס'האט. עס האט בעיסיקלי אפגעווישט די גראסערי סטאר, סאו ס'איז שרורות, סאו ס'פליעט ארויס בטעות, איז דא א גזירת הכסף, נישט קיין גזירת הכסף, איז דא א הלכות סגמירא לה דממוני, איווען דאו ס'איז חצי נזק, ווייל די חידוש איז ווען מען רעדט וועגן שען, די גאנצע צאלן פון שען איז א חידוש, ס'איז א קנס, אבער ווען מען רעדט וועגן די גאנצע נזק שרורות איז נישט, פארגעט, ווען ס'איז קרן איז עס א חידוש, אבער ווען מען רעדט וועגן רגל, איטס א רעגולער דעמעדזש, ביסטו מחיוב ריעלי צו באצאלן. פול פלעדזש פרייז, די פול דעמעזש וואס דו האסט געצאלט, ס'איז אבער דא א הלכה למשה מסיני אז ביי צרורות, חצי נזק צרורות, אז מען צאלט נאר חצי נזק, סאו דארטן איז זיכער די ממוני, ס'איז זיכער ממון, נישט קיין געלט, ווייל אפילו לויט ר' ווינער בריידער אויף ישיבה וואס האלט אז חצי נזק פון א שור תם איז א קנס, אבער נזקי צרורות איז זיכער נישט קיין תולדה פון קרן, און אז די תם וואלסטו געצאלט חצי נזק, און אויף א תם וואלסטו געצאלט חצי נזק פון קנס, נאר ס'איז פון רעגל, וואס דעמאלטס דארף מען צאלן די פול פלעדזש פרייז. ווייל ביי צרורות איז זיכער, ס'איז נישט קיין עקזאטיק דיפרענט סארט זאך, ס'איז נישט קיין קנס, נאר ס'איז ממון ממש, ס'איז א תולדה דרעגל, וואס אויף דעם איז מען מחייב בעצם צו באצאלן די פול פרייז, נאר וואס דען, ס'הלכה אין לוי' שמסיני אז מען צאלט נאר חצי נזק, נאר באמת די, ס'איז זייער צוגעפאסט אין די היינטיגע טאג די הלכה למוי' שמסיני, דער בני יששכר ברענגט בשם דער רבי ר' מענדל'ע פון רימינוב זיין רבי, אז נאכדעם וואס משה רבינו איז געגאנגען מקבל זיין די תורה פון הר סיני, איז ער געגאנגען געזעגנען פון די אייבערשטער האט דער אייבערשטער אים געשיקט צידה לדרך, מתנות. וואס איז דאס? הלכות, פארשידענע הלכות, דאס איז די הלכה למשה מסיני, הלכה למשה, משה איז געגאנגען פון סיני, האט דער אייבערשטער אים געגעבן די מתנות, נאו איווען דאו משה רבינו איז געבליבן דארטן פאר נאך פֿערציק טעג, ס'איז נישט ממש היינט, אבער פאר אונז פערסענלי, אונז זעמיר נעכטן געווען ביי בארג סיני, איז זייער צוגעפאסט צו האבן דא א הלכה למשה מסיני, לאמיר עס ווייטער רופן א קיש פון אייבערשטן. תשמ א, כ'על דיר ברענגען א ראיה צו האבן געלערנט אין די משנה, משביע אני על אייך דאן וועטס נישט קומען און איידער זאגן תשלים ביי כפל, אין די משנה רעכנט אויס נאך זאכן פון קנס איז מען מחיוב, עד כאן המשנה, נא לכאורה לאמיר טראכטן וואס איז כפל? כפל איז קנס, עניטינג וואס דו צאלסט מער ווי די עקשועל דעמעדזש איז קנס, די פאקט זעהסט אז מען איז מחייב א שביעית זעהסטו אז אפילו ביי קנס איז מען אויך א חייב א שביעית, זאגט די גמרא ניין כ'על דיר זאגן די איידעם זענען חייב ווען מען צאלט קנס וויפיל מאל צאלט מען? ווען מען צאלט כפל, האו מעני פעימענטס? ער האט געמאכט שאדן פון הונדערט דאלער, וואטס די טאטעל טשעק וואס דער מזיק גייט דארפן באצאלן? טו האנדרעט סאו טרי האנדרעט טו טו האנדרעט די קרן פלאס טו האנדרעט און די קרן פלאס וואן סאו אויב אזוי סאו א חלק אין די פעימענט פון קייפעל איז די פירסט האנדרעט דאלער וויל די עקשועל דעמעדזש דאס איז ממון דאס איז נישט קיין קנס דאס איז די עקשועל וואס האסט געדעמעדזשט אויב אזוי האסטו נישט קיין ראיה פערטיג גמור משום קרן דאס איז די קרן דאס איז די קעפיטעל די הונדרעט דאלער די ארידזשענעל הונדרעט דאלער וואס ביסט שולדיג דעטס בילט אין צו די קייפעל. פרעגט די גמרא ותשלים ארבעה וחמישה, דארט איז זיכער קנס, לאמיר זאגן ווייטער, אין די טרי פאר און פייוו איז אויך דא איין הונדרעטער וואס איז עקשועל כרם, משום כרמה אויב איז ער האסטו נישט קיין ראיה. שאלן ווייטער אין די משנה שאנאס איש פלוני י ביתו עס איז עס פ ביתי האט איבערגערעדט מיין טאכטער איז מחיוב צו באצאלן חמישים שקל דאס איז זיכער קנס, זאגט די גמרא יא עס אינקלודעט אין די פרייז ס'איז ווייטער דא משום בושה ס'איז פגם ס'דא א חלק פון די פעימענט איז אויך וואס די אונס מפתה דארף באצאלן ס'איז דא די בושה ס'איז דא די פגם און דאס איז זיכער געלט ס'איז נישט קיין קנס דאס איז עקשועל מאני פאר דעם איז מען מחיוב? פרעגט די גמרא אקעי האסט מיר דא אויסגערעכנט א ליסט כפל ארבעה וחמישה מפתים מענות כלים ממוני אלע זענען ממון אויב אזוי פארוואס דארפסטו האבן מער ווי איינס זאל זיין צוויי וואס דארף איך האבן פיר משלים? זאגט די גמרא ריישא די ארידזשינעל ליסט פון נזק ביז ער האט איבערגערעדט די טאכטער צו טון א עבירה חו דו כמאן שמע לן איז דא איין חידוש איטס וואן באנטש אוו טינגס סייפער די סייפער פון די ליסט שערקני בני חו דו כמאן שמע לן איז דא א צווייטע חידוש און די גמרא איז מסביר. רישא חדא כא משמע לן לאמיר הערן איין חידוש די חצי נזק צו רוירות ממונע הי איווען דאו ס'זעהט אויס אזוי ווי קנס ווייל ס'איז חצי נזק ניין ס'איז עקשועל מאני און ממילא איז מחייב דעם שביעית רוירות כ'האב שוין אנגעכאפט חצי נזק האב איך שוין צוגעברענגט נאך זאכן דאט אר סימילער כפל ארבעה וחמישה עונות ומפטר וואס אלעס זענען פעימענטס נישט עקארדינג צו די עקשועל דעמעדזש וואס די נזק האט באקומען סימילער צו חצי נזק. ספר חו ד קומט משמע לן, די ספר לאזט מיך אויך הערן א חידוש וואס קומט ארויס ושכבל בי חברי, ווען מיין חבר האט מיך געמאכט דעמעדזש, האט מיך שאדן געמאכט, האט מיך געמאכט א וואונד ביום הכפירים, ושהדליק, ער האט אנגעצינדן אז קדישא ביום הכפירים, דא איז דא א גרויסע חידוש, לאפי ק מאי, וואס וויל איך דא מוציא זיין? לאפי ק מיט די רבי, מיט רבי נחוניא בן הקנה, מוציא צו זיין פון רבי נחוניא בן הקנה, די תנא זאגן לערנט אין א ברייתא, רבי נחוניא בן הקנה היה עושה יום הכפירים כשבת לתשלימין, רבי נחוניא בן הקנה האט גענומען די דינים פון פעימענטס אויף יום כיפור געלייגט אין די זעלבע קאטעגאריע אזוי ווי שבת, מה שבת וכו' איז מען חייב, טאמער איז איינער חייב סיי מיסע סיי געלט גייט מען אפווישן די געלט חלק, מען גייט זאגן צינץ ער צאלט די טייערע פרייז פון מיסע דארף ער נישט באשרייבן קיין טשעק, קם ליה בדרבנן, די זעלבע זאך מיט יום כיפור איווען דאו בעסד אין גייט אים נישט פיזיקלי הרג'נען, ס'איז מיסע בידי שמים איז ער אויך. פטור מן התשלומין אלס קוים לעבען די רבי ניישט אדער נישט לאזט אונז הערן דער וואס טוט א מלאכה וואס איז אסור יום כיפור און בשעת מעשה איז ער אויך געווארן חייב געלט ער האט אנגעצינדן יענעמס גערדיש יענעמס שייער פון תביעה ער האט אים געדעימעדזשט פיזיקלי ער האט אים געשניטן די האנט ווערט ער נישט פיינענשעלי אבער א פיזיקעל דעימעדזש למשל דער משל'ס משנה איז ער נישט חייב קיין תשלומים און א כלב מן התביעה וואס גייט אים מחייב זיין שביעות רצון. און קיין יתושים מה אקים עליך די פושע זיינע שאלה משפיע אני עליך אם לא תבואי ותדעיני שהוציא איש פלוני שם רע על ביתי אין למד ג' למד ב' און ער זאגט אין בעסטן ער זאגט אין בעסטן אז ער האט נישט געטראפן קיין פסילים און די דיינים זענען חוקר און זיי געפונען ניין די גאנצע זאך איז סתם א פאלשע זאך באט ער האט נאך נישט געקענט מאנען קיין קנס און ער מאנט יעצט די קנס פון זיין איידעם איז די הלכה זיי האבן געשוואוירן פאלש זיי האבן געלייקענט זיי זענען זיי חיוב און דארפן זיי ברענגען א קרבן. הודה מפי עצמו, און טאמער האט ער אליינס מודה געווען אין די בית דין, דארט ווי ער האט מוציא שם רע געווען אין די ערשטע בית דין, פטור איז ער פטור פון די די שקלים, אזוי ווי יעדער מודה בקנס איז פטור עד כאן הברייתא. אבער וואס זעהסטו פון דעם, ער באשווערט אויף קנס, ער האט געלייקענט, איז ער חייב, לכאורה קענסטו פושט זיין די שאלה. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה ווייל הא מיין איך קען דאך זאגן ווער די שיטה פון די ברייתא, רבי אלעזר ורבי שמעון היו די אמר וואס ער האלט אז טאמער האט ער קודם מודה געווען יבואי איידעם ויעידי אפילו די מענטש האט שוין מודה געווען ווי סא טעמפארערילי הי איז אףף די הוק, גייט ער נאך אלץ זיין חייב, די איידעמס זענען אנגעקומען אין בעסטן איווען דאו ער האט שוין מודה געווען, גייט ער נאך אלץ באצאלן, אונז האבן שוין געשמועסט אז לויט ר' אלעזר איז זיכער נישטא קיין שאלה אז קנס איז אזוי ווי רעגולער מאני און איינער וואס איז משביע אויף קנס גייט זיין חייב, די שאלה איז געווען וועגן די חכמים, ר' אלעזר האב איך נישט געהאט קיין שאלה, אויב אזוי האסטו נישט קיין ראי' פון דא, פרעגט די גמרא איי מסייפר, לאמיר קוקן וואס שטייט ווייטער אין די ספר. הוידא מאי עתמא האט זיך אליינס מודה געווען פטור איז ער אףף די הוק פון די ענדעריטש שכונה. כעת איז מיר זאגען אסון לרבנן דאס שטימט נאר לויט די חומר סיי האלטען מודה בקנס איז פטור אפילו אויב ביידע קומען שפעטער סאו וויאזוי קען זיין די ריישע גייט אזוי ווי רבי אלעזר די סייפער גייט גיין אזוי ווי די חכמים איט דאזענט מעיק סענס סאו די גמרא כולא רבי אלעזר ברבי שמעוני ריעלי גייט די גאנצע ברייתא אזוי ווי רבי אלעזר די ריישע די סייפער אלץ רבי אלעזר ברבי שמעון והכי קמא אזוי מיינט די ברייתא צו זאגען די אויב איינער האט זיך מודה געווען אליינס גייט ער נישט זיין פטור, אפילו אויב איידעם קומען נאכדעם, דער מענטש גייט נישט זיין פטור אפילו אויב איידעם קומען נאכדעם, נאר די ריזען פארוואס אין רייש שטייט אז משביע איידעם איז אויף מוצא שם רע, און ער לייקענט אז מען איז חייב, לא משכחת לה, די אנלי וועי ס'איז שייך אז מען זאל זיין חייב איז הודה מפי עצמו, ער גייט זיין אויפטער הויפט ער פטור גייט ער זיין פטור, ווען גייט ער זיין פטור? אנלי וואן וועי. אילו היכא דלעקא איידעם כלל והודה מעצמו, ער האט זיך אליינס מודה געווען, און איידעם זענען למעשה נישט אנגעקומען, דעמאלס גייט עס זיין אויף די הוק, מה שאין כן אויב איידעם גייען יא אנקומען שפעטער, גייט ער זיין חייב אפילו ער האט זיך שוין מודה געווען. טאמער איז נישטא קיין איידעם ווען ער קומט אריין אין בית דין, דעמאלס איז ער אויף די הוק, אונז דארף זיכער מאכן אז איידעם גייען קיינמאל נישט אנקומען. וואס עני טיים די איידעם גייען אנקומען גייט ער יא זיין חייב און ממילא איז די איידעס אויף די קנס הייסט עס אזוי ווי ממון און גמר דער וואס פארשווערט איידער קנס איז גייט זיין חייב קומט אויס די שאלה טאמער איינער וואס פארשווערט איידער קנס און זיי לייקענען און שווערען פאלש שווערען בשקר פאלשע אייד צו מ'איז מחיוב אדער נישט איז נאך אלץ נישט פושט געווארען נאר וואס דען דאס איז קלאר געווארען אז לויט רבי אלעזר בן רבי שמעון ער האלט אז מודה היות ער האט מודה געווען אין די קנס. נאכדעם זענען איידעמען געקומען גייט עס זיין חייב איז קלאר אז די איידעמען האבן געקענט מחייב זיין געלט אויב אזוי לויט ר' אלעזר בן ר' שמעון דארף מען זיכער ברענגען א קרבן לויט די שיטה וואס האלט אז דבר הגורם לממון איז כממון דמו איז אויך ר' אלעזר בן ר' שמעון'ס שיטה איז עס זיכער חייב איידער קנס עס איז אזוי אז ממש גורם געווען לממון גייט עס זיין חייב א קרבן די ספק לויט די רבנן טאמער זיי קריגן זיך מיט ביידע זאכן איז נאך אלץ א ספק היות ער האט נאך אלץ נישט מודה געווען דער נתבע האט נאך נישט מודה געווען קען זיין ס'הייסט אזוי ווי ממון מען זאל זיין חייב א קרבן, אדער קען זיין היות ער קען דאך אלץ מודה זיין און ער וועט זיין אףף די הוק, זאל עס נישט הייסן קיין ממון, זאל ער זיין פטור פון א קרבן. די הייליגע משנה. ער האט געזאגט פאר צוויי עדים משביע אני עליכם אם לא תבואי ותעידיני ותעידי שאני כהן, קומטס איידער זאגן אז איך בין א כהן, אדער שאני לוי, שאני בן גרישה, ושאני בן חליצה, ממילא בין איך ראוי צו באקומען אלע קרבנות, נאר ווען מען רעדט דא וועגן יוחסין, וואס איז די חידוש איווען דאו אינדיירעקטלי מאכט ער אים שאדן ווייל טאמער גייט ער נישט קומען עדות זאגן אז טאמער גייט בלייבן די זאך אז ער איז א בן גרושה אדער א בן חליצה גייט ער נישט קענען באקומען קיין תרומות און מעשרות אבער איטס נאט קאנסידערט א דירעקט שאדן וואס ער מאכט אים פאר ער מאכט אים פאר געלט און ממילא גייט נישט זיין חייב הקרבן שיש פלוני כהן אז יענער איז א כהן נישט איך איינער קומט נישט די תובע אליינס ער זאגט עדות פאר א צווייטע מענטש אז יענער איז א כהן ש איש פלוני לייבי, אדער ש איינער בן גרשון וש איינער בן חליצה, ש און אז איש פלוני את בתו, א צווייטע מענטש'ס קינד, און פתו את בתו, האט איבערגערעדט זיין טאכטער צו טון א עבירה, נישט דירעקטלי, נישט זיינס, וש ח ווייל בי בני, מיין זון האט געמאכט א חבלה וואס ס'איז יא דא בלוט, אויב אזוי איז ער חייב מיתה, איז ער פטור פון תשלומים, סאו דער'ס נאו תביעת ממון אויף ווער וואס די איידעם האבן געוואלט מחייב זיין, וש ח ווייל בי חברי, אדער ש די קדושי בשבת, עגעין, דא איז דא די שאלה פון קודם לייב בדרבנן איז נישט דא קיין קיין חייב מחיה פון געלט איז א ראיה איידלי פטורין קומט אויס אז האבן דא געלערנט דריי כללים אין די משנה וואס מען ברענגט נישט קיין קול משמיע צו עדות אדער האט אים געמאנט א עדות'שאפט אויף א זאך נישט פון געלט ס'איז פאר אינפארמעישאנעל פורפעסעס אנלי נאטינג מאר אדער אפילו האט אים געמאנט געלט אבער נישט פאר זיך פאר א אנדערע מענטש ס'איז פאר א צווייטע מענטש נישט פאר די נתבע אליינס אדער טאמער ס'איז דא א קודם לייב בדרבנן ביי די אלע פעלער גייט ער זיין פטור פון באצאלן געלט. אין די משנה איז געשטאנען, ראובן האט באשוואוירן די איידעם זאל קומען איידער זאגן אז איש פלוני איז א כהן אדער א לוי איז ער פטור. איז משמע איווען דאו די ווער געווען די תובע דא? נישט דער מענטש אליינס. איש פלוני א צווייטע מענטש ער רעדט ער איז א לויער פאר א צווייטן איז משמע דאט פאר דעם איז ער פטור. סאו טעמא די ריזען פארוואס די איידעם זאלן נישט קרייען פאר קיין קרבן די איש פלוני כהן די איש פלוני לוי רעדט וועגן יחוס נישט וועגן עדת ממון אבער הוא מונה לפלוני ביד פלוני ווען מען וואלט גערעדט וועגן געלט זאכן ער האט געלייקענט פאלשערהייט חיובים וואלטן ווען חייב איווען דאו ער איז נישט די תביעה ער רעדט פאר זיין חבר. אבער קטנות סייפן לאמיר קוקן וואס שטייט ביי די ענד פון די משנה שטייט דארטן עד שישמעו מפי התובע איז משמע וואנס ס'איז אנאדער פערסאן אינוואלווד איז שוין נישטא קיין חיוב קרבן לכאורה איז דא א סתירה אין די משנה און משמע לן האט שמואל געזאגט ס'דא א פאל וואס אפילו ראובן האט באשוואוירן די איידעם און ער האט געלייקנט ער איז נישט געווען דירעקטלי די מענטש גייט ער אויך זיין חייב ווי אזוי די באבע אשור ער קומט מיט א פאוער אוו אטורני ער רעפרעזענט די מענטש אויב אזוי גייט ער יא זיין חייב איז די חידוש אפילו ער איז נישט א רעקבי איז אויך דא א וועג מען זאל זיין חייב. סאו פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז ער קומט מיט א סערטיפייד צעטל וואו אמרי נדו די רבנים אין נדו האבן געזאגט לא כספינן ארכסא א מיטהאלטעלע מען שרייבט נישט קיין רשות צו רעפרעזענטן לגבי מיטהאלטעלן לגבי א פקדון אדער סתם געלט דווקא אויף קרקע סאו וויאזוי קען זיין מען רעדט דא אז ער האט געשריבן אזא צעטל זאגט די גמרא ווען ארבעט נישט קיין צעטל ווען גייט מען נישט עקסעפטן א צעטל אויף מיטהאלטעלן הנה מילי היכא דקפרא דער'ס טו טיעמס איך זאג איך רעפרעזענט יענע מענטש אז ביסט אים שולדיג געלט און זיי שרייען חי וקיים איט נעווער העפענד, דעמאלס ווען ס'דיעלט מיט מיטהאלטלונג גייט מען נישט עקסעפטן די צעטל אלץ א פרוף אוו לוי כופרה ווען יענער דינגט זיך נישט קיין ספינען גייט מען יא שרייען און א שורה אפילו אויף מיטהאלטלונג פון די רבנים האבן די רבנים געלערנט מנין שאין הכסף די מדבר ווען די פסוק וואס רעדט זיך וועגן שביעות העדות ס'רעדט זיך נאר אלא בתביעת ממון נאר ווען מ'מאנט פון געלט. די פסוק זאגט, ונפש כי סחטו ושמעו קול אלה ויהי העיד אוי ראה אוי ידעו אם לא יגד ונשאו עווינו'. וויאזוי ווייסט מען נעט וועגן דווקא פון געלט? סאו רבי לעזער אויב מ'נעמט מען כאן שטייט ביי שביעות העידות א אינטערסאנטע ווארט כ'האב עס געדענקט עס נישט האבן פריער אין שס, נישט אז ס'מיינט אסאך אבער איך געדענק עס נישט האבן, עוין, צוויי מאל עוז, עוין, א לשון רבים פון עוין, שטייט צווישן יעדע פרט סעפערעטלי, די פסוק זאגט אוי ראה אוי ידעו, סאו האסטו צוויי מאל אוי.

רבי עקיבא אומר איך האב א צווייטע לימוד, די פסוק זאגט והוי כי יהיה שם לאחת מעידה, מען רעדט דארט וועגן שביעת העידות, מאי איילה, דער מ' וואס הייבט אן גיי איך דרש'ן, שטייט נישט די ווארט איילה, שטייט מאי איילה, יש מאי איילה, ס'דא פון כפירת העידות מיט שביעה שהיא חייב וואס עס חייב, ויש מאי איילה שהיא פטור, ס'דא טייל וואס מ'איז פטור, הכיצד, וויאזוי גייט מען לערנען פשט, תבואי ממון ער האט אים געמאנט געלט און ער האט געשוואוירען, ער האט געלייקענט פאלש, חייב גייט ער דארפן ברענגען א קרבן, דבר אחר, טאמער האט ער באשוואוירן אויף עפעס אנדערש וואס איז נישט קיין געלט לאמיר זאגן אויף יחוס, פטור גייט ער זיין פטור. נאר די גמרא גייט שפעטער פרעגן, ווער זאגט, פארוואס ביסטו מרבה געלט און ביסט מוציא אנדערע זאכן, זיי מוציא די אנדערע זאכן, זיי מרבה די אנדערע זאכן און זיי מוציא געלט, עלימינעיט געלט. רבי יוסי זאגט לי די יומא, כ'האב א דריטע לימוד, הרי יומא שטייט אין פסוק ויהי עיד או ראה או ידע, ער האט געזעהן, ער האט געזעהן די מעשה וואס איז דארט געשעהן אדער ער האט געוויסט פון א אנדערע פלאץ. מען דארף רעדן וועגן בעדות המסקיימת בריאה בלא ידיעה, אז ער האט געזען עפעס אן וויסן די פרטים, ובידיעה אז ער האט געוויסט זאכן ולא ראי' אן זען א חסיד מדבר, און רבי יוסי הגלילי איז מסביר וויאזוי קען זיין אזא מציאות, ראי' בלא ידיעה כיצד, מנה מניסי לך, איך האב דיך געגעבן געלט בפני פלוני ופלוני, זיי, די מענטשן וואס שטייען דארט האבן געזען איך געב דיך די הונדרעט דאלער, זיי האבן נישט קיין אהנונג איף איי פעיד יו בעק א לאון, איף איי לענט יו מאני, כ'האב דיך געגעבן א מתנה, קיינער ווייסט נישט וואס איז דארט געווען, אבער זיי האבן געזען ווי איך האב דיך געגעבן געלט, געב מיך צוריק די געלט. זאגט דער נתבע, יבואו פלוני פלוני ויהיו עדי, זאלן די צוויי קומען אין בית דין אריין זאגן אז זיי האבן געזען ווי דו האסט מיר געגעבן געלט, און אי'ל מעיק די פעימענט. סאו זי ר בלא ידיעה, די ריזען פארוואס ער איז חייב, הי אופערד דיס. וועי אף פרוף, איווען די נתבע האט קאאפערט די פרוף, דאן זיי האבן נישט קיין אהנונג וואס זיי האבן געזעהן, סאו ס'איז א ראי' אן קיין ידיעה ווייל זיי ווייסן נישט די פרטים. ידיעה בלא ראי' כיצד מונע הוי דאי סאל די האסט מודה געווען אז ביסט משולדיג די געלט בפני פלוני ופלוני פארנט פון די צוויי איידן רופט זיך אן די נתבע יבוא פלוני ופלוני ויעידי אז איך האב מודה געווען אינפראנט פון זיי ווייל זיי האבן נישט געזעהן די עקשועל הלוואה זי ע ידיעה בלא ראי' זיי האבן מודה געווען זיי האבן געהערט אבער זיי האבן למעשה עס נישט געזעהן סאו ממילא ס'דארף זיין ביידע סארט זאכן זאל זיין אפליקעבל, ממילא רעדט מען דווקא וועגן געלט. די פערדע לימוד רבי שמעון לוימער רבי שמעון זאגט, חייב כאן, די פסוק האט דא מחייב געווען ביי א שביעה בשקר לגבי שביעת העדות, וחייב בפקודים האט מחייב געווען שביעת שקר לגבי א פקודים, סאו מה להלן אזוי ווי ביי אזוי ווי דארטן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אויף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, ס'איז א מעין מציני, א בניניו, וויאזוי דו ווילסט עס אנרופן. ולא עוד, און נישט נאר דאס, חוץ פון די מ' און צ' און ה' האב איך לכאורה א קל וחומר. מה הפקדן שעשו בו נשים כאנשים, לגבי שביעות הפקדן, קען זיין די מענטשן וואס זענען דן וואס מען מאנט, קען זיין א פרוי, עס קען זיין קרובים כרחוקים אפילו א ברודער מיט א שוועסטער, פסילים כקשרים, אפילו פסלים, עס האט נישט קיין שייכות מיט איידעס, עס האט אז פון געבורט געלט און די מאנסט אים, וכו', און ער גייט זיין חייב דער איז שפעט פאלש, על כל אחת ואחת בפני בעזן ושלא בפני בעזן, איווען דאו ס'איז אזוי הארב ווייל דער איז אקראס די באורד, אינו עומד הא בעילה בתביעת ממון, מ'רעדט דארטן וועגן ממון און געלט, אויב אזוי עדות, ווען מ'רעדט וועגן א אפישעל סערטיפייד עדות, שלא יעשו בה נשים כאנשים, ס'דא לימיטעישאנס, נישט יעדע איינע איז קוואליפייד פאר א עדות, א פרוי איז נישט קוואליפייד, קרובים כרחוקים, פסילין ככשרים, א פסול'ע עדות קען נישט עדות זאגן. פאר איינער חייב אלא ב ב בעסטנס מוז זיין דער תביעה מוז זיין דווקא אין בעסטן אפילו ער וועט אים געמאנט אינדרויסן אפילו ער וועט אים באשוואוירן עטליכע מאל אין בעסטן מיט דעם אלעם גייט ער נאר זיין חייב איין מאל אין עוד דין איז זיכער שלא יהי' מדבר אלא בתביעת ממון אז די שביעת הפקדון וואס איז סאך הארבער ווייל ס'איז אסאך בראדער ס'איז מחייב אזויפיל אנדערע מענטשן וואס שביעת ואידות איז נישט מחייב איז זיכער ס'זאל נאר זיין לגבי תביעת ממון איז זיכער אז די דין שביעת ואידות איז נאר חל על תביעת ממון. זאגט רבי שמעון, ניין, מעלה פקודן שכן לא יעשה בו נשבע כנשבו, מען זעט ביי שביעת הפקודן א נפקד וואס מען האט אים באשוואוירן, דער מפקד האט געזאגט איך וויל דיך באשווערן דו ביסט מיר שולדיג געלט און ער לייקענט ער האט עס מקיים נישט געגעבן די כלה איז ער נישט חייב קיין קרבן, נאר ווען ער האט אליינס געשוואוירן אדער געענטפערט אמן אויף וואס ער האט אים מחייב געווען. סאו מען האט נישט געמאכט דעם משבה כנשבו און מייזעלט קיין שוגג, ווי מען האט נישט דער פסוק האט נישט געמאכט די מייזל אזוי ווי א שוגג, לויט ר' שמעון דער נפקד איז חייב צו ברענגען א אשם אויף שביעת הפקדון נאר טאמער עס איז געווען בשוגג, טאמער עס איז געווען א מייזעלט איז נישטא דער קרבן. טועמער כ'על דיך ווייזן אבער לגבי שביעת הפקדון וואס די חיוב קרבן גייט אן אפילו דווקא אין א פאל פון תביעת ממון בעיד איז שכן אסור בה משבה כנשבו און מייזעלט כשוגג אזוי ווי ביי שביעה מפי אחרים איז די מייזעלט הארבער פון שביעת העידות פון שביעת הפקדון איז מעגליך אז די שביעת הפקדון איז מחייב א קרבן דווקא ביי געלט שמירת און עדות זאל זיין אפילו ביי א עדות'שאפט וואס האט נישט קיין שייכות מיט געלט. סאו מען האט אפגעווישט דעם מעמד צו נישט די קל וחומר, זאגט רבי שמעון וויאזוי דען גייט מען ארויסלערנען די דין אז שמירת און עדות איז דווקא ביי געלט, טעם לא ימין שטייט אין פסוק א פשוטע גזירה שווה סכתא סכתא דגזירה שווה נהנה כאן ביי שמירת און עדות שטייט ונפש כי סכתא ושמע קול עולה ויעיד וגומר ונהנה לעלמא ביי שמירת הפקדון שטייט נפש כי סכתא מעל ומעל בהשם וכיחש בעמיסא בפקדון וגומר מעל לעלמא זויגט ביי שביעות הפחדן איינער מדבר אלא בתביעת ממון, רעדט מען דווקא וועגן א תביעה פון געלט, אויף קאם ביי שביעות העדות איינער מדבר אלא בתביעת ממון, דווקא פון געלט. ווייל אין די פרשה שטייט אין פסוק איש איש על עבודתו ועל מעשהו. סאו די מדרש שמואל זאגט א טייטש וואס איז נוגע סיי פאר די פרשה סיי פאר די פרק אין פרק אבות די ערשטע די ערשטע פרק. די משנה זאגט די זיבעטע פון די וואך די ערשטע פרק, אהוב עשה מלאכה, עס ליב האבן מלאכה, עס נייעס רבנות. לאמיר זאגן פשוט מיינט דאס לידערשיפ, ואל תספד די לרשות, דאס הייסט איינע פון די גרעסטע בעסטע אופנים מנצח צו זיין די יצה ר איז בי ביזי, זיץ נישט ליידיג, דאס מיינט אהוב את המלאכה, זיי ביזי מיט ארבעט, בי אקיופייד, האב פיינט די רבנות, אין אדער ווארדס זיך צופיהלן מיט א דערהויבנקייט, ס'פאסט יא, ס'פאסט נישט, גיי ארבעט, טוה וואס דו דארפסט טון, און דורך דעם עסטו זוכה זיין, אל תספד די לרשות, עסט נישט איבערגעגעבן ווערן צו די רשות פון די יצה ר, זאלסט קענען דינען די אייבערשטער אזוי ווי דו ווילסט כרצונך הטוב. זאגט ער דאס מנין איז דא אין פסוק, איש איש, א מענטש וואס וויל זיין א גברי, דער בעל בית אויף זיך אליינס, ער זאל זיין א איש חשוב, כולם אנשים זאגט רש י, אנשים חשובים, על עבודתו ועל משאו, זאל ער טון זיין ארבעט, ער זאל טון זיין ריספאנסיביליטיס, די לאסט וואס ליגט אויף אים די אחריות מפרנס צו זיין די משפחה, ער זאל זיך משתתף זיין ביי שיעורים הקביעים, ער זאל טון וואס ער דארף טון, דורך דעם וועט ער זיין, וועט ער זיין א איש וואס איז אין קאנטראל, האמיר זייער צעהרע אן דעט נאוט, האוו א וואנדערפול איווענינג און טענק יו פאר ליסענינג.